מען האט גערעדט אין די פריעריגע ווידיאוס די סיבה פארוואס א מענטש איז געקומען אויף די וועלט, אז די אייבערשטער שיקט א מענטש ווען די אייבערשטער דארף האבן דעם מענטש צוליב א געוויסע תפקיד וואס איז דעזיגנעיטעד פאר דעם מענטש צו טון, און נאר ער אליין קען טון די זאך און קיינער אנדערש קען עס נישט טון. די שאלה איז ווי אזוי וועל איך וויסן וואס איז מיין תפקיד און ווי אזוי קען איך עס טון? איז יעדער מענטש פילט אז ער האט געוויסע כשרונות, געוויסע מתנות לאמיר עס רופן, וואס ער קען שעירן מיט די וועלט, צו ס'איז א מענטש וואס קען זינגען שיין, צו א מענטש וואס קען פעינטן, צו א מענטש וואס ער קען פראדעצירן פארשידענע זאכן, א מענטש קען גוט רעדן, א מענטש קען. שרייבן פארשידענע כשרונות וואס א מענטש האט, א מענטש וואס איז א גוטע ליסענער קען אויסהערן אנדערע מענטשן, א מענטש וואס פארשטייט ער האט הערות אנדערע מענטשן, ער קען העלפן אנדערע מענטשן, און אזוי ווייטער פארשידענע זאכן. מצד שני האט יעדע מענטש האט חסרונות, האט זאכן וואס שטערן אים, צו א מענטש פילט אז ער איז זייער פויל, צו ער קען זיך נישט צאמשטעלן און ער קען נישט טראכטן קלאר, ער גייט פון איין זאך צו די אנדערע, ער איז נישט מאטיוועיטעד, ער האט נישט סאושעל סקילס אזוי ווייט, און און אזוי ווייטער. סא עס יעדער מענטש האט, אין אנדערע ווערטער, האט מעלות און חסרונות. לאמיר עס רופן מתנות וואס ער האט, און אבסטיקלס וואס שטערן אים, שטייען אים אין די וועג. איז לאמיר זאגן ווען א מענטש ווייסט שוין וואס איז זיין וואס איז זיין זאך וואס ער וויל טון וואס איז ער צוליב וואס איז ער געשיקט געווארן אויף די וועלט לאמיר זאגן אז ער ווייסט איז וואס טראכט ער די מתנות וואס איך האב דאס איז צוליב מיך איך האב באקומען מתנות כדי איך זאל קענען טון וואס איך דארף טון איך זאל עס קענען נוצן, לאמיר זאגן א מענטש קען שיין זינגען, ער האט א גוטע, ער האט א שיינע וואויס, און ער קען שיין זינגען, איז מיין תפקיד איז צו זיין א זינגער, צו משמח זיין אידן, איך האב באקומען א מתנה אז מיין שיינע וואויס, אדער די חוש וואס איך האב, און און איך קען כאפן א ניגון, איך קען זינגען שיין, מצד שני קען זיין געוויסע זאכן וואס שטערן אים. וואס דארף מען טון? וויאזוי דארף מען אנקוקן די זאכן וואס שטערן אים? איך דארף ווערן פטור פון עס, איך דארף זען וויאזוי איך קען מיך אן עצה געבן מיט זיי, וויאזוי קען איך מיך מתגבר זיין אויף דעם און איבערקומען די שוועריגקייטן. באט אויב מען טראכט אריין, מיר זען אין די וועלט למשל, עס איז דא א טייך וואס פארט, וואסער פארט אין א טייך, די טייך איז א זאך וואס פירט וואסער פון איין פלאץ צו די אנדערע, דאס איז דיין מתנה? האט די טייך אמאל געטרינקען זיין אייגענע וואסער? ס'איז דא א בוים וואס די בוים געבט פירות, געבט פרוכט, האט די בוים עסט זיין אייגענע פרוכט, ער נוצט זיין אייגענע פראדוקט? א קי האט מילך, זי טרינקט עס אליין? אלע מתנות וואס די אייבערשטער האט געגעבן פאר זאכן אין די בריאה און די באשעפעניש איז געמאכט געווארן צו שעירן מיט אנדערע, דער ריווער געבט די וואסער פאר אנדערע באשעפענישן, פאר מענטשן, צו בהמות צו קענען טרינקען, דער בוים געבט זיין פרוכט פאר מענטשן צו עסן, דער קוה געבט די מילך. פאר אנדערע, צו פאר מענטשן, צו פאר איר בעיבי צו טרינקען, און אזוי ווייטער. סאו די מתנות, די כשרונות וואס אונז האבן באקומען פון די אייבישטער, איז געמאכט געווארן נישט וועגן אונז, נאר צוליב אונז זאלן עס קענען שעירן מיט די וועלט, אונז זאלן עס קענען געבן פאר אנדערע, די מתנות, דורך די מתנות קענען אונז העלפן אנדערע מענטשן. און וואס איז מיט די חסרונות און צרות? דאס איז צוליב אונז. ווען נישט די חסרונות וואס אונז האבן, וואלט יעדע זאך געקומען גרינגערהייט, און עס ווערט אנגערופן אין חזל נהמא דכסיפא, אז א מענטש באקומט א מתנה, און וואס ער האט נישט געארבעט אויף עס, הייסט עס נהמא דכסיפא, א פארשעמטע ברויט, א זאך וואס ער האט נישט געארבעט אויף עס, ס'איז נישט זיינס, ווי חזל זאגן רוצה אדם בקב שלו, יוצר מתיש בקבם של חברו, ענדערשער האבן איינס, איין קב וואס איז מיינס וואס איך האב געארבעט אויף עס, ווי האבן נײַן אנדערע וואס איך האב עס באקומען איך האב נישט געארבעט אויף עס. סאו די חסרונות און די פראבלעמען וואס אונז האמער דאס איז צוליב אונז, אונז זאלן קענען ארבעטן אויף די זאכן, אז ווען אונז געבן ארויס אונזערע כשרונות אין די וועלט, איז נישט נאר אונז געבן מתנות אונז האבן באקומען, נאר ס'איז אונזערע אייגענע זאכן, אונז האמיר געארבעט אויף עס, אונז האמיר געהארוועט אויף עס, אונז האבן אליין איבערגעקומען די שוועריקייטן, ס'איז געווארן א אייגענע זאך. די מטרה וואס די אייבערשטער האט אזוי געטון, די אייבערשטער וויל האבן דעם מענטש אלס א שותף, א שותף למעשה בראשית, א מענטש וויל, די אייבערשטער וויל האבן א מענטש ער זאל ער זאל אויך האבן א חלק, נישט אלס א נברא נאר ווערן האבן א חלק פון הבורא, די זיי א קריעטער, זיי געב פאר די וועלט, ס'איז טאקע מתנות וואס די האסט באקומען, אבער דורך די שוועריקייט וואס די ביסט איבער געקומען, דורך דעם ווערט די מתנות דיינע מתנות, דיינע זאכן, און ווען די שערסט עס מיט די וועלט, ווערסטו א חלק פון די בורא, און.